Tuzan caan ahhin nan rak nan rak kan rak phak kha atuan pa ruangah khan introduce zong ka tuah loin a kan thei lo sual a timi kha ka phang tuk i keimah ka min cu Bawitin par a si Bawitin tiah Ka upa lungfim hnuah hin cun Bawi Tin tiah a kan auh. Ka ngakchia ka lungfim lo lio i a ka aumi pawl nih cun Nu Bawi a kan ti natein rak ka au hlah u na kan theih cang caah khan Bawi Tin te rak au u. Mah cu nan thinhun sual ahcun minung ka si ve i thinhunnak ka tuah tawn ve. Mah ruangah cun nan thinhun ahcun muidawh yang sur rak ka ti ko u. Atu cu number panganak ka naunak caan si lai i anih hi khoika lei dikin ara mi se akidil hna tha ngai atampor zong tha fak bin an kut kan fak bin an kut kan beng piak kho na nga maw Wow, I told you guys. Anu namin na kan sim kho nga maw? Se awo. Keima ka min cu ni dim par ka si. Uh, khoi ka khuan narat narak kan chim kho nga maw? Dallas, Texas I own azom ding ka si. Wow. Secun na hla a chai rol le a phua tu na kan chim kho nga maw jang fanak te in. Tuni i ka sak dingmi cu phun lian cung ni a ka phua piak mi na mi phun zapi hla timi hla salai.

nidim por tha tuk mi thla kha a har tuk mi se i na tho zong kha a sau tatak tha matuk kha tu lio lai mino nih tam kan nei kho lo mi si i zuam ah cun tuak kho so ko ma bantuk hna kha mu hai le cho a ho chiu po zong kha i zuam cheu se bantuk thla thlan sak mi kha akhi tana

Lili par Siaphun Lian Cung hlephuah min thang tatak se ve mi laimi kan uar ve mi nih a hlephuah mi a hla zong nih zuamnak ca baka tiah nangmah ca am phuah piak mi si hrimhrim ai te ka rua a khi kha modulation tam ngai te an tuah piak i sinatin saupi caan pek tin rak cawn ve ca zong ah na cungah ka lawm ruang cu zuamnak na upat tinak si a hlasak ar ngai ngai na tin tluang ten na sak kho biafang zong na khe na duration zong kha fiang ten na sak kho ca khan ka lawm ngai ama khimai le chu dusa dusa ten na thang chau lai atu modulation tampi um mi khan na sak kho di ca khan kan lawmh ai cu na thil te zong kha na tlak tuk ti zong kha van chim si ka duh ka lawm Hello Kemizong Texas in kasi ve na thiam te tak si na thuam te zong aa do tuk kei chu kan uar tuk tek ka chim lai lo ka tina ten Texas in kasi ve cha khan comment lom pa te bin pia kan du ise na do tuk a na thiam zong na thiam tuk ma te long kha chim ka du ka lom Pakhatnak ah aa hlaphuahtu thim na thiam tuk ti kha chim ka duh. Na hla hi a quality ṭha ṭha tuk. Mah belte mah tluk i quality khi a hla a harmi kha ti sak dingah khan na tuan tuk deuh ri rua te ka ruah i zeitin ti lai tlawmpal te nai harh deuh ko a hla sak kha mu tikhin tlawmpal te ka cu kha bantuk hla har tuk ka cu an hu deuh vak hrawng khin vun sa te law a ṭha lai tiah na ca ka ruah a dang hi cu tampi chim chim ding ka nei lo hla na sak tik tu ah style khi na sak dan khi satal nangmah te ni khin te nai tuah mi na satal phun khat te khi chuah vun chuah deuh lo cu tha ngai lai te ka ruah dang cu zei hmanh a tha di zei hmanh soi awk ka thei lo na thil thuam hrim cu tha tuk na hla he ai tlak tuk timi kha chim ka du tampi ka lawm vaya zawa hin namit maya hin upat nak alang Hi a tha taktak si mah ka lawm ke zong ka lawm tuk i timna timtuah dan le cun CYOP nih an neihmi idol zuamnak zeitluk in upat timi hi ka hmuh khawh i ka lawm taktak cun na aw zong a tha tuk na hla kha hla har taktak a si hla tha zong a si hla har taktak a si e a si khawh chungin a tha bik in a sa tiah ka ruah e ka lawm ma cu chim ku mi si ka lawm